phukhat lawng ṭhawn i tlangau hi ṭhahnem la maw ti zong kha mipi nih i ṭhawnnak ding i tlangau cu ṭhahnem la maw ti kha mipi nih nan van kan hal khawh men. Le Chinland cozah a dir i Chinland cozah nih zeitin kha a ruah ti sia cun Chinland Council nih Chinland Council a ṭhawn khawhnak dingah cun local defense an ṭhawn hau ti hi biapi an chiahmi si. Bia. Thazaang kan ṭhawn khawhnak dingah zein ṭheh thawk hau ti sia cun local in a ṭhawn hau ti kha Ṭumbut cozah nan ṭhawn hau ti kha phinchuahmi ka si. Cu a ṭhawn khawhnak ding zeitindah kan cawlcangh lai ti tiang khin aa khi i ceihmainak zong khi a um. Le kha ralkap ṭhawn timi hi zeitluk si pumpak in bia i hal u sih law a phi kan chuahmi a dang cio men lai dah tiah ka ruah. Le kha kan dirhmun zoh tikah zeiruangah thla cucu hi tluk i vai ahcun uh, nanmah cu ṭhawn cu nan i timh ṭhan hau tiah zongah nan kan ti ṭhan khawh men. Le cucu a biapimi cu zeitlai si ti si ahcun i dinh awk le kan ṭha fawn lo. Kan huam ti lo ti ngah fawn lo. Pehzulh a hau. Kan pehzulh ṭhannak ding ahcun hi nakin dirhmun i thlen cu kan hau ti cu a lamkawl bak hau fawn. Le Sidep Thantlang hi kan i thawk ka hin minung thong hnih kan si 2021 ah minung thazaang kan tuak si si ahcun minung thong hnih bak kan si le minung thong hnih ralkap cu tam bak cu mu le ralkap ṭhawn kan timi hi quantity masi quality timi khi coi thlai khi rak hau la a minung long tampi um i quantity long tampi um i quality a chungah ralkap ṭha sinak um lo ah khan cun ral tei khi a rak har tuk Le cucaah cun quality in kan thawk hrimhrim a hau teinak kan hmuh khawh nakding ahcun ti hi aa hmuhchuah khawhmi si. Le cucu aa pumpak in i analyze tuah si ahcun nan palh khi khi nan phichuah ding zong ai dang ve kho men. Le kha zoh usilaw i Sidaphne Tlang hi atu chuni tiang kan sining ralkap pakhat sinak in siseh kan i zohkhenhnak ah zeitluk tiang dah khi kan i bawmhchanh khawh kan i pehtlaih khawh ti e bantuk a si si ahcun ralkap pakhat nih a tinco ding zong hi a tingco kho lo tlawm ti lawng khi si i volunteer rian kan tuan kan ti i hliamkhuai kan ton caan a si khawh sung merik lei kan i zo cukhawh cun laf kip te hmuh phu kan ti i kunya khaina kan ti thong som thum te minung pakhat ah laf kip thong som thum te i pek si Atu thil man hi tuah kan zei ngaingai si fawn lo. Cucu nunnak a liammi hi hero kip kan ti i a dammi nih thlakhat ah hin minung pakhat nih thongsawm dik tluk kan ei ko kan ti i a d- a- nunnak a pe ciami philh awk an ṭha lo kan ti i hero kip hi minung pakhat ah thongsawm rit kan i pe chungkhar sinah. Cucun ah, diesel justice hi din ei free in kan i cawm. Cun kum khat ah voi khat te lawng hi ah, a bu huappi in ah, uniform kan i cawkpiak kho. le ralram i zarkhat zarhnih a thlan ha am si ahcun uniform pakhat cu a ṭe ei tha lo nan kan dirhmun a pek lo tuk caah khan khati lawng kan i chuah kho i a caan caan i eh, vai nunnak a pemi kan hawi le kan eh, an um tikah ah, nunnak liammi ruak hngahnak ti bantuk pawl hi zeimawzat kan tuah le cu tikah i kan dirhmun le si zo in hin hmailei tin dak an kal lai timi kan tung tat tikah atu a si te thon tlang i battalion paruk in kan a hruai Battalion paruk in kan i hruai i hmun tampi ah kan um. Battalion sakhan kip ah kan um ka ti khan kan kal kan kan thu to hna kan ding ei hna hmun khat ah kan um kho lo i cu tikah hmun khat kan um khawh lo tikah hiti ti a battalion cun kan tam fawn minung zong kan tam ko tikah zero dah kan thazang a ṭhawn kho lo adernak si timi kan tuak tikah hin zei pawl thlah khi kan dernak ti sia cun Hmun dangdang kan um tikah ṭatcheng hei ti bantuk, front line kal hei ti bantuk transportation a har bak. Cun mipi nih he tiah khah khutual chungah van thlah ko ne hna kan ti hna an van thlah hna diesel da si khuami mipi an tha ba an re khatikan hmun khat kan ei um lo te a kenkip lo um si tikah ralhrang le cuka le chan an ra emergency thilo um kan ti tikah a caan ning kan phan kho ti lo Khah cuzat cu nan um uh, sakhan ah cuzat kan um ko nain cuzat rak rau kan ti minung zong an um ko na nain pehtlaihnak transportation ah kan ngah ti lo ma cu kan kan ani chiata hmuh khawh mi ase pakhat na apan hina ga de je thasi ti si azan umbrella pakhat tanga si de than tlang team umbrella pakhat tang kan kal ko na in battalion tam tuk in hun kiba kan um tika ralram kan kal tika phudang le phudang kan lo joint operation to mi hriamtlai phudang le phudang kan lo A theih zong kan i thei lomi tampi kan um. Kan i dawt ning tluk in kan i daw kho lo. Cu tikah phun in battalion um si tikah squad kan ti lai cu ṭasai ṭha tein ṭasu ṭasai kha kan ser ko na tein cit cit lit tein kan kal kho lo. Cucu kan ane chet pahnihnak. a pathumnak ah zeitlai si ti sian ralkap nih cun zulhphung military law kan ti lai cu ralkap nih cun zulhphung a ngeih i zu zulhphung ning cun anun bakhau kan ngaina an kan kan zulthlu kho maw zulthlu kho hla cu tikah zeitlai siri mipi he kan i cawh tuk ralkap tha sinak kan tingah mipi he i cawh tuk in ralkap tha rak chuah khawh si lo cucun a luh chuah a caan caan a CDF va si a caan cu ka i din ti i va tlun va chuah hei ti bantuk pawl du eh, ti- eh, pauh in kan ti lai cu zalong ngai in kha ti ti luh chuah um tik a um tikah khan ralkap ṭha kan si kho lo hi te ti hi pahnihnak ah pat- uh, pathumnak ah kan hmuh khawhmi si cun a palinak ah te zeitlai siri ti si ahcun budget kan i ṭhen phaw ciamam le khati khan battalion paruk kan um tikah nan kan kuatmi nan kan bawmhmi tampi budget kan i ṭhen phaw i vai tappi lungthu a tam a tam tikah budget i zat ti zeitik hmanh a um bal lo council nih kan i pe nain area an kawl thotho khua an kawl thotho ramdang tlang an kawl hnawh thotho hna i zat khawh timi hi budget hi i zat khawh timi hi um lo cunte zei thlasiri ti sian panganak ah order amik na khan hmuh te zei tluk kan nei amik na khan hmuh hi a tha lo a kal dan zong hi a fum repost system zong a kal dan a fum a hmaan kho lo ralkap nih kan rian kan i fian lomi thil a tam tuk cucu i zei kan ti lai hmun dang kan kip lo kan um tikah duh ningin ah khi zei kan training zong kan i pe kho lo duh ningin zingzan ah pakhat le pakhat i hmuhton in ruahnak i cawnpiaknak zong khi a hmun dang dang um si ahcun a tlawm ca khan cucu kan aan i thiat si cu pinah zei thasi ti sun capacity building kan ti lai cu Cu zong cu kan i tuah kho bak lo. Cucu kan umnak i ṭhek tuk ruangah a si. Sinain kamkhattalei ah zeitlai siti si ahcun tahchunhnak Khualhring tlang nih cun Zahnak tlang nih cun nanmah Zahnak battalion Khualhring battalion caah cun thazaang chuah a fawi deuh kho men. Fan kawl zong a fawi deuh kho men. Asinain maka kan thazaang ṭhawnnak si maw a rak si hlei lo. A biapimi tu cu umbrella pakhat min in thil tuah kha kan ṭhawnnak rak si. I cucaah cun result kan chuahmi, a phi kan chuahmi cu zeitlai si ti si ahcun Sidiap Thantlang kan ṭhawnnak dingah cun a pakhatnak ah a biapi bikmi cu Battalion paruk hmunkip i kan i ṭhenmi hi kan i fun dih a hau tiah phi kan chuahmi si. Hmun kha te ah kan um dih a hau. Hmun kha te ah aa, rawl kan ei ṭi a hau. Hmun kha te ah vai eh, kan ih ṭi a hau ti hi a phi kan chuah khawhmi a si. Cucu hmunkhat kan um ahcun zeipawl thlah a ṭhat, uh, ṭhatnak a chuahpi lai. Atu kan van chimmi mipi nih har ngaiin uh, uh, cycle in don thlah ti bantuk, transportation tat cheng chambaumi ti bantuk pawl vialte kha hmunkhat um si ahcun kan thil neihmi motor le cycle kan neihmi uh, zangdam deuh in zalong deuh in kan i tuah kho lai su tat sei tha thing kan i ser kho lai i ralkap hriam tlai hrim hrim phu pakhat lo hmanh ai hmu lomi kan um tikah kan i do lai bia kan i ruah kho lai zawn ruahnak kan nei lai ralram kan kal zong pakhat le pakhat dawtnak fek deuh kan nei lai cucu kan hmuh khawh bak mi si cu pinah kan zulh phung ning in kan nung kho deuh fawn lai budget kan kawlnak zong ah siseh one voice in kan kal lai i budget zong ai hlum deuh lai cu pinah budget ai hlum a si si ahcun din einak caah dihmi in meithal zong kan caw kho deuh lai kuan zong kan caw kho deuh lai khat ah hin a tlawmbik meithal zun khat hi cu vai kan din ai a dihmi hin kan i caw kho lai zun khat zun hi hi cu thilri equipment ti bantuk ralkap thilri kan i zal kho deuh lai cucu zei thil city cian budget kan hman ning vialte kan zoh tikah tahchunnak ah minung pakhat nih caw pakhat hong kan hlu u law atu dir hmun in cun kan i thlen cheu lai zei ngaingai khi um kho lai lo nan hmun ka te um ahcun pakhat kha zan riah voikhat kan i fawm kho cucun zei thil siri ti sia cun thlakat ah hen das si pipa pakul kan hman mi kan i phonsian pipa parha long kan hman lai adang vialte tetta di Budget kan kawl caah a khua caah a tlang caah ti bantuk pawl a um lai lo. Atu tiangah Thantlang sidep kumli kan kal cang i umbrella pakhat tang kan kal i sidep Thantlang le Zahnak battalion he phu dang ah kan ruah cu. Khualhring battalion in phu dang ah kan ruah cu kan mipi zong nih Karong ah. Phu dang dang te khin a kan ruah. Hmunkhat te i phu pakhat ai hrawmmi kan sinak kha a lang kho lo tuchun ni tiang. Le cucacun ka pawl vialte kha a tetta ding a ṭha dingmi thil tampi a chuak. Le cu lawng si lo zeitlai si kan ti cun lab kip zong hi thongsawm thumte kan i pekmi zong zeimazat maw kan i kaih kho deuh lai. Kan i pe kho deuh lai. Tlamtling deuh in kan i zalh kho deuh lai. Uniform zong hi zeitlai si kumkhat ah voikhat lawng kan i chuah khawh, voi thum voi li kan i chuah kho lai. A ming command and control kal dan zong siseh tampi training kan i pe lai. Cuticun kan ṭhawng hrimhrim lai ti hi kan i fonh a si kan ṭhawng hrimhrim lai ti a phi kan chuah khawhmi si a cucaah cun i remh kan hau kan ti cu kan remh khawhnak dingah a pakhatnak ah a biapimi cu i fun a si cu kan i fun a si sia cun kan mi vialte kan uh, kan saduhthah an cu tiang cu tiang siseh tiah kan uh, kan i tinhmi hriam cawknak cu za siseh din ei cah cu za siseh cu bantukin uh, vei cah kal seh uh, work hot ca kan se hei ti bantuk pawl vialte kha budget zong atet ta lai i pakhat le pakhat uh, khi kan tha kan hrualti khawh lai i kan fun khawh lai i tahchunnak ah joint operation ca cu zat cu bantuk ca hika zon thantlang laknak ca minung cu zat ti bantuk pawl zong training zong kha uh, kan mah te in khan uh, kan i sersiam kho lai i khati khan uh, kan kal kho lai cu kan mah local defend dir hmun hman in zeimazat kan i phone khawh lo i hmun khat kan um khawh lo si ahcun Chinlen cozah minpi in van i fon i uh, thazang ṭhawnnak van kalpi ti hi lettuai ah har ngaingaimi si. Cucaah cun a pakhatnak ah step pakhatnak kanmah local defend in hin kan i fun a hau. Sidep Thantlang in hin kan othok bak i hau. Sidep Thantlang kan ṭhawn a hau. Local sidep Thantlang kan ṭhawn lo si sen Thantlang laknak ding han local nih ah cu bantuk in cu bantuk in tiah zeimawzat readynak kan neih lo a si si cun kan mipi nih aa tei kan duh tukmi lak kan duh tukmi thantlang nih kan first priority a simi thantlang laknak ding ah hin caan kan rau deuh ko lai cucah cun a rannak in kan thantlang kan lak khawhnak ding caah siseh kan chin len cozah ralkap kan ṭhawn khawhnak ding ah hin siseh ah kanmah local defend dirhmun in zeimawzat hi kan i rem a hau kan i fun ahhin kan ṭhawnnak kan kalpi khawh lai, kan ṭhawnnak kan langhter khawh lai ti hi kan ruah caah hin tu hi uh, i funnak ding kong he pehtlai in tlang kan rak aunak si. Cu tikah zeiruang ahdah i fun cu nan hau? Ziah nan i fun i EAO level man nan um lai nan kan ti hnga? EAO level in kan ti duhmi khi si lo. A rannak in raltai kan duh. CNF bantukin khen bantukin khe ngan pi ti khi va ruat lem hlah u. A rannak in raltai kan duh. Thantlang Hakha la kan duh mino kan si tikah ral tei i fimcawnnak zong a si zeimawzat kal ṭhan kan duh cucu ah i mino kan dirhmun kan lungput a si cucaah cun i i fun a sullam cu zeitlai si ti si ahcun ṭhawn ka si ko ṭhawnnak a chuahpi lai i funnak nih teinak a chuahpi lai kan thazaang a langhter lai Cucu sida Thantlang kan policy a si. Cucaah cun kan i fun hrimhrim a hau kan ti i funnak dingah policy tampi kan thlak cang. Cucaah cun kan mipi zong nih si khawh chungin uh, zahnak tlang caah, khuahring tlang caah ti si loin sida Thantlang an i fun cang lai caah sida Thantlang caah tiin voice pakhat hmang in one pakhat hmang in uh, chawva thawh tik zong si seh cucu nan kan dirkam i nan kan kalpi a si si ahcun cucu uh, mit hmuh kuttongh in ah nan fale eh, kan caw cang nak an teinak zong kan in in chuahpi khawh hna lai i cucu ah kan ṭhawnnak zong ah hi kan langhter khawh lai ti kha hika zawn ah i ah van adot hninak ah van bet chap ka duhmi si selaw lawmhnak tampi ka ngei